Ez karekî bikim, ez navekî li wî karê hanê bikim. Û pirsa min î pêşî ew e, yanî hûn dizanin dema ku miletek bindest be, yanî bê welat be, bi hemû awayan hewl dide xwe biparêze. Û carna jê jî ew miletên bindest yanî nikarin xwe wek miletên azad bibînin ji ber ku yan jî miletên demokrat bibînin. Ji ber ku gavak xwe gelekî demokrat bike yan jî xwe Gelek tiştan bike dibe ku tiştên ew ramanên wî û ramanên kesekî ku welatekî wî heye û azad e ne wek hevdû bin û nikarîbin carna jê li hin ser hin babetan jî biaxivin û ev yek di gelek waran de heye. Ji bo wilo jî divê ku yanî em wek Kurd û çi miletên bindest bin xwe biparêzin, zimanê xwe biparêzin, kultura xwe biparêzin, hemî tiştên ku bi me ve, bi hebûna me ve, bi nasnameya me ve, Bi neteweya me ve girêdayîn e ew xalên ku bi neteweya me ve divê ku mirov biparêze û xaleke sereke ji wan jî ew e ziman e. Ji bo wilo jî min got meseleya min bi têgih yanî mustalahatên ku li tiştan têne kirin. Em li Ewropayê û li Kurdistanê jî gelek caran dibînin yanî çi dezgehên ku ji bo ziman kar dikin dezgehên xwebexş bin yanî ên xêrxwazî bin yan jî dezgehên ku peran qezenc dikin ne bawayekî xorayî bin û li Ewropayê jî em dibînin gelek kar çê dibin ku çi karên cemawerî bin çi jî karê tekane bin gelek navên erebî yan jî latînî li wan karan têne kirin. Mînaka pêşî ez dixwazim li ser sê çar têgehan biaxivim. Yek jê têgeha weqif ku Weqfa Mesopotamyayê, Mezopotamyayê, li xwe kiriye li Bakurê Kurdistanê û karê zimanê Kurdî dike. Li Ewropayê jî gelek festîval çêbûne, ez naxwaz navê wan bêjim lê hemû xwe nas dikin. Festîval çêbûn vê dawiyê jî ahengeke yan jî şahiyeke, mehrecaneke cemawerî çêbû li Kölnê di bin navê Cejnevala Neteweyî de. û ev têgihana çiqasî rast in yan jî çiqasî dikarin xizmeta ziman û kultura kurdî bikin. Niha bêguman em destpêkê weqif yanî tiştekî gelekî seyr e yanî mînak dema ku îro li em bêjin li zarokek me çêdibe em hewl din navê bikin kurdî ji ber ku ew jî beşek ji parastina kultura me ye beşek ji parastina zimanê me ye li hemberî dagirkeran ji ber ku em roja netêne kuştin wedî li Berî çend roja li Bakurê Kurdistanê kesek tenê ji bo ku bi zimanê Kurdî diaxivî ji roj ji Başûrê Kurdistanê bû. Hekîm Luqman ji bo zimanê Kurdî hat kuştin. Demek em miletekî bindest in, demek em di bin fişarê de in, demek her kes dixwazin me asmîle bike yan jî me bipeşivîne, me biçewisîne, me bihelîne di bin em bêjin hukmê xwe de yan jî serweriya xwe de. Min got, Ez dixwazim xaleke din jî bêjim ku vê piştî ku zor im vegerim mijarê xwe bi vê meseleyê bi girê dayê. Ev gotinê ku ez dibêjim û ev xalên ku ez dixwazim li ser têgihên rê yanî têgihên rê zimanî yê ku li wan navan yan jî li wan dezgehan têne kirin, Tu girêdana wê bi karê wan kesan ve tune. Ew kesana hemî hevalên min in, bi awayekî ji awayan ez wan nas dikim, ew min nas dikin, ez ji wan hez dikim, ez ji karê wan hez dikim. Ji bo wilo jî tu girêdana wê bi karan ve tune ye, tenê meseleyeke rêzimanî ye bi têgehan ve girêdayî. Em werin ser têgeha Weqfa Mezopotamyayê, têgeha me ku Weqfa Mezopotamyayê bêguman Mezopotamyayê ji ji mustelehê weqf ya îslamî hatiye. Weqf gotineke erebî ye tê wateya sekinandin yan jî hebskirin yan jî gelek maneyan dide lê di îslamê de têgeheke îslamî ye yanî mustelehekî îslamî ye di serdemên îslamê yê cuda de hêdî hêdî li pêş ket û heta em di weke Peyveke denkirî jî di zimanê tirkî de hatiye guhertin, yanî di bin navê vê peyva hanê de bi sedên mirovan xaniyên wan ji wan hatine stendin. Di bin navê vê têgeha hanê de bêguman gelek tiştên baş jî hatine kirin lê gelek tiştên xerab jî hatine kirin. Têgeheke erebî-îslamî ye bêguman bi îslamê ve girêdayî û heta roja îro jî, Gelek weqf hene li Efrînê, di bin navên weqfeya de ji Filistînê û ji gelek dewletên din ya Ereba pereyan din hevdu li Efrînê malan ava dikin di bin navên weqfeyên Ebûbekir de û nizam weqfeyên kê û kê û kê de. Ev yek. Çawa ev têgeh hane Weqfa Mezopotamya li xwe kirî bêguman ev têgeh hane di demên cuda de li cem Tirkan û li cem hin şêxên Kurdan jî li pêş ketî lê bê taybet li Tirkiyê niha heye û Weqfa Mezopotamya ev têgeha hane di bin bandora zimanê Tirkî dibirin ji ber ku li Tirkiyê Veqf, tê wateya weke dezgeh, Stiftung, bi almanî yanî dezgeheke xorayî yanî bi awayekî kar dike. Êdî ne tenê ji bo meseleyên misilmantiyê jî li Tirkiyê êdî ji bo meseleyên kulturî û ziman û gelek karên din êdî dike û Weqfa Mezopotamyayê jî ev têgehanê di bin bandora pêşketina zimanê Tirkî dibiriye û ji Tirkan biriye. Lê di baweriya min de dema ku kesek ji bo zimanê kurdî kar dike divê ku hewl bide ku têgeheke bêalî be yanî ne bi misilmana ve girêdayî be yan jî ne bi derek din ve girêdayî bi ziman ve girêdayî bû. Têgeha weqif ti girêdana wê bi ziman ve tune ye ji alî wê dîrokî de û ji alî wê têgehê de. Mirov dikare têgehek din bi kar bîne ji bo xatirê ku di bin navê wê di karekî zimanê Kurdî bike. Li Ewropayê jî em dibînin gelek kes peyva festîval yan jî kerneval û vê dayî peyva cejneval ku peyveke yanî ez nizanim çi navî lê bikim peyveke qet ne rast e û hin kes dibêjin jî li hin deverên Kurdistanê heye lê ev peyva hanê ne rast e. Li tu deverên Kurdistanê tê neyê heger deverekê jî hebe nayê wê maniya ku ew peyva hanê Kurdî ye. Em dê bi sedên peyvên weke Em bêjin bi sedên peyvan li nava Kurdan di hene ku ne peyvên Rojhilata Navî hemî ne. Di bin bandora zimanê Fransî û gelek zimanan de derbasî devokên me bûne. Çi alternatîv hene? Yanî dema ku em peyva weke festîval bi kar tînin yan jî peyvên karnaval bi kar tînin yan jî cejneval bi kar tînin, Bêguman dema ku yek karekî kulturî dike an ku tu karekî kulturî dike tu dixwaze yanî karekî çandî tu dixwaze du diriya wî karê re kultura kurdî, zimanê kurdî, çanda kurdî, muzîka kurdî, cil û bergên kurdî tu bido xiyanêkirin. Lê tu tê navekî lê dike ku îşê wê ne bi zimanê kurdî heye, ne bi têgeha kurdî heye û ne bi jiyana rojane ya xelkê ve heye. Yanî mînak heger tu kurd e bi ji rojavayê Kurdistanê ve hemû xelk nizanin festîval çi ye. yan jî peyvên din nas nakin lê hemî kes peyva Mehrecan yan jî Mehregan nas dike û di nava xelkê de ew peyva hanê peyveke kurdî ya kevn ya resem bi dînê mitraiya ve girêdayî û ew jî rojeke ji rojên gelekî giring ce mitraiya ew meseleyeke din e carekê li ser Facebookê weke têgeh milcem xwe belav kiriye peyveke gelekî gelekî xweş bi kultura kurdî bi çanda kurdî ve girêdayî û li di nava Arem a dijî ew peyv li pêş ketî, êdî ji em bêjin ji warê wek çawa peyva festîval yan jî kerneval ji walê xwe yê olî, dînî, ew rê û resmên dînî pêş ketî û ku derbasî warekî modern bûye îro ro peyva mehrecan jî di nava kurdan de bi taybet li cem ereban li pêş ketî û êdî şûna peyva festîval yan festîval tê bikaranîn. û hemî kurdên rojavayê Kurdistanê bi taybet kurdên başûrê Kurdistanê û kurdên rojhilatê Kurdistanê hemî jî peyva mehregan yan jî mehrecan nas dikin û li cem wan ew peyva hanê rûniştî ye. Baş e heger ez şûna peyveke kurdî ku bi dîroka kurdan ve, bi çanda kurdan ve, bi ol û res rê û resmên kurdan ve girêdayî ez bi kar bînim baş e yan jî ez rabim peyveke latînî ku em bê Kokeke wê ya dînî heye û îşê wê bûyî karê hanê ku ez dikim yan jî bûyî karê kulturî yê ku ji bo van kurdan ez dikim ti girêdana wê tune ye. Bêguman ez dixwazim vê yekê bêjim ku niha em bêjin gelek ev karên wilo têne kirin dibin navên şaş de û mixabin ew kesên ku bi wan kar re radibin jî Hemî jî bi navê kultura kurdî, zimanê kurdî, çanda kurdî û yanî ew karan a bi rê ve diçin. Ez hêvî dar im ku ev nameya min şaş neyê fêm kirin lê tenê daxwaza min ew e ku beriya ku mirov karekî bike giring e ku navê mirov, pênaseya mirov ji ber ku ziman xalekî gelekî gelekî giring e. Wek çawa ku mirov navekî wî heye û dikare ji navê xwe hez bike û dikare ji navê xwe hez neke jî Ew navê ku mirov li wî karê hanê jî dike, pênaseya wî navê wî wî karê hanê ye û derbirîna wî karê hanê ye. Dema ku em dibînin romannivîsek romana xwe dinivîsîne, jê re gelekî giring e ku navekî balkêş hilbijêre ji bo ku bala xelê xelkê bikişîne, ji bo ku weke heger bi naveroka romana wî ve girêdayî be, bi wî karê hanê ve girêdayî be. û carna jê jî demeke dirêj derbas dikiyan romana xwe bi dawî jî dikî hîne navek jê re nedîtiye. Lê ev kesên ku van kara radibin yekser navên erebî yan jî navên latînî li wan dikin. Bêguman ez ne li dijî peyvên dênkirî me, ez mirovekî xwendina min ku di warê zimannasiyê de ye, ez ne li dijî van peyva me, ez li dijî Bikaranîna wan in ji bo hin karan ev yek ya duyem gava ku peyveke kurdî li şûna wê hebe ya sêyem gava ku wateyeke wê ya nexweş hebe ku bi karekî din ve girêdayiye. Bimîn di xêr û xweşiyê de. Hûn jî dikarin ji min re nivîsên xwe binivîsîn lê wek min got ev gotinên min eleqeya wê, têkiliya wê qet bi karê wan kesan re tune ye tenê wek têgeh ez li ser diaxivim.